Mae angen symud ymlaen, mae angen ysgol uwchradd Machynlleth fod yn ysgol benodedig Gymraeg i'r Llyfrwng ac y mae angen ysgolion cynradd swyddogol penodedig Gymraeg ar hyd a lled y sir. Dwi'm yn meddwl fod yna wrthwynebiad ond y mae yna Diffyg parodrwydd i feddwl yn glir ac i symud ymlaen ac i weithredu, ac felly apêl sydd gynnon ni ar y gynghorwyr a'r swyddogion a phobl Maldwyn i ddweud digon yw digon, yr ydan ni 'di gwneud gwaith ardderchog ym Maldwyn 'ma yn gwarchod y ffin ac yn hybu'r iaith, ond nawr mae'n rhaid cael cefnogaeth. wirioneddol gan yr ysgolion. Wel, 'da ni'n teimlo, yn ôl ffigyrau diweddara'r Cyfrifiad, sydd yn ffigyrau trychinebus ym Mhen y Gornel Fechan yma yng Nghymru, bod rhaid i ryw chwyldro mawr ddigwydd. 'Da ni hefyd yn teimlo bod 'na gannoedd, miloedd o yng nghyfoedion ni yy sydd yn anffodus yn ddi-Gymraeg, nid o'u dewis nhw, yym, mae allan o'u dwylo nhw. Dydyn nhw'm wedi cael y cyfle yym i i i gael eu trwytho yn y Gymraeg. Yr unig ffordd o wneud hynny ydy cael gwared ar ar y ffrydiau Saesneg, sefydlu ysgolion penodedig Gymraeg yma yn Sir Drefaldwyn, boed yn gynradd ag yn uwchradd, fel bod ni'n gallu gweld mewn degawdau i ddod, cynnydd yn hytrach na'r dirywiad poenus presennol. Achos fel cyngor, 'da ni'n croesawu y y y brotest, 'da ni'n croesawu sylwadau. Mister Iaith. A dyn ni hefyd yn yn yn yn croesawu cyfraniad nw tuag at yr y drafodaeth. Dyn ni yn yn y broses ar hyn o bryd o edrych ar addysg yym darpar a- addysg Gymraeg uwchradd yng ngogledd y sir o- yn ar draws y sir i gyd roedd hynny ag yn yn yn d- cychwyn ar drafodaeth i weld beth sy'n bosib b- yy be' be' 'di barn bobol yn o o fewn y sir am y peth a gweld a gweld yy yn sgil hynny be' be' be' sy'n bosib i'r cyngor i neud. Yym. Hefyd, dyn ni, ar hyn o bryd, dyn, dyn ni'n y broses o sefydlu, o, dyn ni wedi sefydlu um, gweithgor newydd i edrych ar yr iaith Gymraeg yn fywys, edrych ar y driwiad yn siaradwyr Cymraeg yn ôl y cyfrifiad, ac edrych wedyn ar, ar be all y cyngor i wneud er mwyn atal y diriwiad o gwrthdroi'r diriwiad yna dros y blynyddoedd nesaf. Mae ma fater, dyn ni'n ei gymryd o ddifri, a, a fater dyn ni, angen, dyn ni eisiau gweithredu i ddeud rhywbeth yn ei gylch o? Wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni'n cael ysgol uwchradd ym Mhowys ac yn bwysig iawn bod ni'n cael ysgol uwchradd yn Sir Drefaldwyn. Um, Mae'n rhaid i ni cofio bod o'n bwysig i ni gwrando i bawb a mae yna pobl sy'n meddwl bod cael ysgol Gymraeg am effeithio um, ysgolion eraill. Ond wrth gwrs mae hynny am ddigwydd, ond mae rhaid i ni gwrando ar bobl a gwneud yn siŵr bod nhw'n cael y neges bod o'n bwysig i ni cael ysgol Gymraeg yn Sir Drefaldwyn.